Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Le Mawu etsɔ le Mawu vi kple gbɔ kɔe la ƒe ŋkɔ me. Menya be etsi aɖe le ƒo le ŋuti ya. Dzideƒo aɖe va wɔ agbe me le ŋuti ya. Amenuveve. Ŋutikɔkɔe ƒe dzi te ƒo ye ke ɖe wòagbe. Menya be meka nu yi ke le dzɔdzɔm le woaxa dam o. Megakpɔ nu makɔwɔdɔ, dzideƒo aɖe le asi o. Elabe mɔkpɔkpɔ menana enu kpea mo. Ale yi ke nèdo dzi ɖe Mawu nua, ezã medo ha aɖeke o la, mebe woƒe ʋe la ele dzi. Wo ɣea meɖo to haɖeke o. Eɣe yi ke le dzi na wòa meɖo to haɖeke o. Ne nàgblɔ be naneke manyo na ye. Mawu tɔe nye akpedada le ŋuti ya. Eya ta meda akpe na Mawu ɖe wòagbe ta le ŋuti ya. Elabe yae nye dziɖola le nuwo katã me. Eya nye ŋusẽtɔ, ŋusẽwo katã ƒe ŋusẽwo katã tɔa. Eyae nye Mawu gbagbe yi ke subɔm nèle. Ŋdi ya míaƒe Mawua, edze na kpedada. Edze na dodo ɖe dzi, edze na bubu. Ya ta míamɔ míeda akɔ nɔ míedo ɖe dzi le ŋdi ya. Míesubɔ wo, míegblɔ na wo be kafukafu na wò. Ɖe wò gãnyenye gbogbo, wò ŋusẽ triakɔ, wò amenuveve kple wò yayra yi ke nètsɔ na mí zã kple keli. Esia ta míele gbɔgblɔ nɔ be ewo koe dze na kpedada. eye wetsena bubu wetsena kpedada wetsena subɔsubɔ wetsena kpedada wetsena dodoɖedzi wetsena kpedada le nuwo katã me dzi le mía tsom elabe elɔ mí ale gbegbe ɖe lɔlɔ yi ke nekɔ na mí kɔ viwo kristo na mí eye yesu kristo va ku ɖe míaƒe nu vɔ̃wo ta etsɔ eƒe agbe ɖo anyi na mí be míawo mía akpɔ agbe ye ya ku ɖe míawo mía ta ewɔ wò nugbedodo la dzi Eya ta le ŋutsu ya, ye da kplɔ ŋugbedodo gã yi ke nèwɔ yewo ƒe ame. Ye da kplɔ tɔxɛ ɖe nɔvi vovovowo katã ƒe agbe ta. Medo wò ɖe dzi ɖe ame sia ame ƒe agbe ta. Mege ɖe nye ƒoƒo me da akpe na wò Mawu ɖe ƒonyemetɔ katã ƒe agbe ta. Le tɔ gome nɔ gome, le nɔnye gome kple tɔnye gome. Alea meda akpe nɔ tɔxɛ ɖe ame yiwo katã le nye gbe sem, ame yiwo katã le platform ya dzi. Ame yiwo katã nèyrana zã kple keli, ame yiwo katã nèkɔ wɔ woƒe nunɔla, ame yiwo katã ta nèkpɔna, ame yiwo nèkplɔna le mɔzɔzɔ katã me. Mede akpe nɔ ɖedraivawo ƒe agbe ta. Mede akpe nɔ ɖɔkitawo katã ƒe agbe ta. Mede akpe nɔ lɔyawo katã ƒe agbe ta. Mede akpe nɔ ʋɔnudrɔ̃lawo ƒe agbe ta. Mede akpe nɔ dukplɔla ɖe sia ɖe ƒe agbe ta. Mede akpe nɔ kplɔlawo katã ƒe agbe ta. Nye Mawu, ɖe menye wòe womanɔ anyi gbɔ o. Togbɔ be wole nu gbegblẽ wɔm hã, ɖe menye wòe womanɔ agbe o. Eya ta bubu be fia wòakpe ɖe nɔviwo katã ta, wòakpe ɖe amewo katã le ayameʋuwo kum, wòakpe ɖe amewo katã le meliwo kum le tɔ dzi, wòakpe ɖe wo dometɔ ɖe sia ɖe ƒe agbe ta, wòakpe ɖe agbledelawo katã ta, amewo gbɔ nukuwo tsona hafi mi ɖuna, wòakpe ɖe wo ta, wòakpe na wò ɖe nunalawo katã ta, amewo nyoa dɔme na amegbetɔ. Mede akpɔnɔ ɖe dɔnɔ ɖe sia ɖe ta le ŋuti ya. Dɔnɔ yi ke le veve sem le aƒe aɖe me, le ʋetukpe aɖe me, Le kɔn aɖe dzi, le teƒe aɖe eyi ke le ŋu me le yiyim, le veve sem le eya me. Ame yiwo dɔme le ɖuɖum, mede akpɔnɔ ɖe woƒe agbe ta. Ame yiwo ta sesẽ le wo ɖum, mede akpɔnɔ ɖe woƒe agbe ta. Ame yiwo le dɔ wɔ ge na le ŋdi ya, mede akpɔnɔ ɖe woƒe agbewo ta. Ame yiwo katã tsɔ fu ɖe ƒo, mede akpɔnɔ ɖe wo ta. Ame yiwo katã le vidzĩ ge le ŋdi ya, le ŋkeke sia dzi ya, mede akpɔnɔ ɖe wo katã ƒe agbe ta. Yayra ƒe Mawue nènye, amee le aɖatsi fam le ŋdi ya, le avi fam le ŋdi ya. meda kpɔnɔ ɖe eƒe agbe ta. Ame le nu xam le ŋuti ya, meda kpɔnɔ ɖe eƒe agbe ta. Ame gbɔgblɔ bu ɖe, meda kpɔnɔ ɖe eƒe agbe ta le ŋuti ya. Nye Mawu ye nenye, dziɖola kple ŋuti kɔkɔe ƒe Mawu ye nenye, ŋusẽdoamela kple ablɔɖe ƒe Mawu ye nenye. Ne ƒo nua, eɖo ɖusi na. Ne ɖe gbea, ame ɖeke megate ƒoa nu. Eya ta le ŋuti ya, Ègawɔ nu gãwo na mí. Nu gã yi ke nèwɔa ye nye akpe yi ke da mele nɔ. Ɖe wò nyonyo, wò dɔmenyo, wò ŋusẽ kple wò ŋusẽ la ta. Meda akpe na wò be èkpɔ mía ta eye nèʋli mía ta. Ewò Mawu gbɔgbɔ kɔkɔe, ewòe nye nuwo katã wɔla. Ewòe dena agbegbɔgbɔ nuwo katã me. Eye akpe na wò ɖe míaƒe agbewo ta be ègatsɔ wò agbegbɔgbɔ Yeye gade mía me. Ekɔ wò nukunu ƒe gbɔgbɔ, wò katutu ƒe gbɔgbɔ, wò ablɔɖe ƒe gbɔgbɔ, wò amegbɔnɔnɔ ƒe agbɔgbɔ, wò ŋusẽ ƒe gbɔgbɔ gade ɖe mía dzi. Meyra wò tɔxɛ le ŋutilã gbɔgbɔ kɔkɔe. Yesu ƒe ʋu. Wò ʋu yi ke gale sisim le ŋutilã me. Ʋu yi ke me míele. Ʋu yi ke me míemlɔ. Ʋu yi ke me míefɔ le. Ʋui ke me míeɖu nu le, ʋu mi ke míeno nu le, ʋui ke me míewɔ nu sia nu le, akpe nɔ Yesu ƒe ʋu. Eye negava mía gbɔa, nɔ ŋgɔ na mí le nuwo katã. Dza ɖe nuyiwo katã dzi ɖu ge míala, dza ɖe wo dzi. Teƒewo katã to ge míala Yesu. Wò ʋu kɔkɔe nesra to teƒe mawo katã na mí. Teƒe yiwo míanɔ, wò ʋu kɔkɔe nenɔ teƒe ma hafi míaɖo. Eye míeda akpe ɖe wò dɔla akpe akpe yiwo ke nètsɔ na mí. Mi dɔlawo, miawo migale ŋgɔ dze ge na mí le míaƒe dɔwɔwɔ me le ŋdi o. Le ŋkeke yawo katã míagakpɔ amenuveve geɖe. Dɔla gãwo hã, míeda akpe na mi. Kerubim kple serafimwo, míeda akpe na mi tɔxɛ. Eye míele akpe dam ɖe ɖe nɔ nyuie yi ke nèkɔ na mí. Ame ke gale nu ɖa ge ne míagaɖu le ŋdi ya le ŋkeke sia dzi le kɔsiɖea me. Dada kɔkɔe Maria, o míedo dza na wò la. Eye míedo woe sɔ nɔ be gava míaƒe ƒomewo me. Míedo woe zɔ nɔ be egale nya xɔ ge ɖe akɔ na mí le viwò Kristo gbɔ. Míedo woe zɔ nɔ elabe míaƒe nu nyoa nu wò. Eye avɔ yi ke nèkɔ tsɔ viwò tsia, avɔ ma ke nàkɔ tsɔ míawo hã mía dzi be míanɔ dedieɣiawo katã ɣi le viwò Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Papa, dɔla yiwo katã nèɖe ɖe mía ŋuti, ame kɔkɔe yiwo katã ƒe ŋkɔ míetsɔa, Míeda akpoɖɔŋ ɖe wo ta ɖe dɔ nyui ke wowɔ le agbe ya me. Nenema ke míato wo hã ƒe afɔtoƒe ya. Ke le ŋdi ya, Yawe, wò mɔ me nakɔ na mí. Wò amegbɔnɔnɔ nanɔ kple mí, eye mí hã wò amegbɔnɔnɔ. Ebe kpɔ ɖa migavɔ̃ o, mele kple mi va se ɖe xexea ƒe nuwuwu. Ŋugbe yi ke nèdo na míe ma. I am with you to the end of the world. Je suis avec vous jusqu'à l'éternité. Jusqu'à la fin de ce monde. Merci Seigneur. Thank you Jesus. Thank you Lord. Akpe na aƒetɔ le ŋuti ya. Yi gatsɔ míaƒe agbɔdasi me nɔtɔ ke. Ebe anɔ anyi kple mí. Ebe li kple mí mí gavɔ o. Eya ta le ŋuti ya. Wɔamegbɔnɔnɔ neva. Papa ne li kple mía nuwo katã nu. Wɔamegbɔnɔnɔ nenɔ kple mí le nu sia nu me le míaƒe yi kple míaƒe gbɔgbɔ. Wɔamegbɔnɔnɔ nanɔ mía gbɔ. Elabe ne le mía gbɔ nuwo katã nu, nɔ kple mí le nu sia nu me. Ne nɔ kple mía dzidzɔkpɔkpɔ ava. Ne nɔ kple mía míatso aseye. Ne nɔ kple mía nu sia nu anyo. Ne nɔ kple mía dɔ mawu mí o. Ne nɔ kple mía tsikɔ mawu mí o. Nenɔ kple mía míanɔ dedie. Ɖela Yesu Kristo mehiã wò ame gbɔ nɔnɔ. Va nɔ kple mí nàkplɔ mí ebe ye nye mɔ, nyateƒe kple agbe la. Naneke mate ŋu aɖe nyagbe sia tso elabe eyae nènye na mí. Ewòe nye agbe na mí. Na míanɔ agbe dzadzɛ, míanɔ agbe dedie, míanɔ lãmesẽ ƒe agbe eyi ke nènye agbe na mía. Mèlé dɔ o ɖe, míawo hã mazu dɔnɔwo o ɖe. Ɖe mí ɖa le dɔléle. Kple afɔku ɖe sia ɖe gbɔ, miedo gbe ɖa le ŋutiya, be ame yiwo le konyi fam le dɔléma, naka asi wo dometɔ ɖe sia ɖe ŋuti, elabe ame si ke le agbe ele be nenɔ agbe dedie. Ɖe mí ɖa le dɔléle vɔ̃ɖi ɖe sia ɖe me. Dɔléle vɔ̃ ɖe sia ɖea, ɖe mí ɖa le eme. Ebe ye nye mɔ la, emɔ yiwo katã dzi míazɔa, wò koe. Eya ta na míanɔ wò mɔ la dzi zã kple keli. Wò ŋutikɔkɔe kple amenuveve nababla mí. Ebe ye nye nuwo katã na mí. Ɛ̃, teƒe sia teƒe yi ke míanɔa, wò mɔ dzi ko míazɔ la. O mɔ dzi ko míato le nu sia nu me. Eya ta ta mɔ yeyewo na mí le ŋuti ye. Mɔ yewo dzi mezɔ kpɔ ezɔ ke mía la. Eyɔ míezɔ kpɔ hemagakpɔ de Yesu elabe nyagbo trɔ le mɔ dzi. Nu yeyewo anɔ mɔ dzi na mí. Míado go míaƒe nu nyuiwo le mɔ dzi. Míado go mía srɔ̃ le mɔ dzi. Míado go mía viwo le mɔ dzi. Míado go mía ƒometɔwo le mɔ dzi. Míado go nunɔamesiwo le mɔ dzi. míado go míaƒe dɔwɔwɔ le mɔ dzi míado go míaƒe dzidzɔkpɔkpɔ le mɔ dzi elabena mewòe nu sia nu le ke le ŋuti ya medo gbe ɖa ame yiwo tra mɔ tso gbɔ wa trɔ kplɔ va wò mɔ dzi ame yiwo le veve sem le ŋuti ya eye wotra mɔ tso gbɔ wa trɔ kplɔ va wò mɔ dzi ame le fu kpem be adasi le ŋuti o elabe yeyɔ zã kple keli ewɔ yesu metɔ na yewo ɛɛ nyateƒe ŋuti ya ŋkeke ya dzi medzi magblɔ yesu gale wòyɔm be nava yi ƒe mɔ dzi De asi le mɔ yi ke nèdi atsɔ tsɔ Yesu ƒe mɔ. Egma anyo na wò. Elabe ame sia ame ke le Yesu ƒe mɔ dzia, agbe le esi, ŋusẽ le esi, amenuveve le esi. Ɛ̃, ebe ye nye mɔ, nyateƒe kple agbe la. Nyateƒe ma katã nye nyateƒe yi ke nye Yesu Kristoa. Ne do go tso wò hã wò nu me le ŋutia, le ŋkeke sia dzi, mèganye alakpadala o, mèganye ame ka gblɔ vodada o. Medo gbe ɖa, Aƒetɔ, ne dzɔ wò aɖe to gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe ŋusẽ me. Ebe eyae nye nyateƒe la. Nyateƒea neɖi ɖe mewò, nyateƒea neto ŋutilã le mewò, nyateƒea nexɔ nɔƒe le mewò, eye wòage ɖe míaƒe agbe me. Nyateƒea nekpɔ gome le míaƒe agbe me. Ewɔamee ke megblɔa nyateƒe o, ewɔamee ke medoa ŋkɔ ɖoe oa? Medo gbe ɖa Yesu be yenye nyateƒea. Nege ɖe mewò, eye nyateƒe sɔ gbe ado go be agbe me nanyo nɔ. Papa medo wò ɖe dzi le ŋutiya. Ela Yesu medo wò ɖe dzi le ŋutiya. Gbɔgbɔ kɔkɔe meyrɔ le ŋutiya. Mekɔ tɔnyewo katã gblẽ ɖe wò dzi kpɔkpɔ te. Wò dɔyɔyɔ kple katutu nenye ame sia ame tɔ. Wò ŋusẽ yeye nage ɖe ame sia ame ƒe agbe me. Ɖɔɖɔɖo neva le ame ɖe ƒe agbe me. Dziɖuɖu neva le ame ɖe ƒe agbe me. Ŋgɔgbee neva le ame ɖe ƒe agbe me. Ame ɖe le mɔ zɔm meva ne yinɔ agakpɔ dedie. Ame le mɔ zɔm teƒe yike yim wole wòade teƒe ma dedie. Yawe, mekɔ wò kɔŋtsi eye mesubɔ wò le dzia elabe agakpe sesẽ nènye. Ame kae anɔ dziwò? Ame kae anɔ dziwò nye ame yike ƒe asi me dza, ame yike le kɔkɔe? Nye agakpe sesẽ na mi. Wɔ mí kɔkɔe ne míanɔ kpe la dzi, bena homuwo tu, eye tɔwo ɖoa, manye si tsɔ mí. Míaganɔ dedie le eme. Aƒetɔ, na míato ke ɖe wò Yesu Kristo me. Gbɔgbɔ kɔkɔe, gana mí nunya yeye kple anyasa yeye. Le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Wò amee mele dzidzɔ kpɔm oa? Gbɔgbɔ kɔkɔe nege ɖe mɔ le ŋutinye. Wòahe dzidzɔkpɔkpɔ. Wòahe ŋutifafa ade wò agbe me. Wò amee megakɔ nu kpɔ oa? Gbɔgbɔ kɔkɔe nedo nukoko nɔ le ŋutinye.